Sobri omi du momentu ki si nomi e MC Panky nu festa un matxuba família nu sta li Amadora nton nu sta faze un breve live li sinsin Família bati nhos kumenta família nhos kumenta nhos partilha nu dexa kel like. pa nu ata entra pamodi omi du momentu MC Panky na mora dos nu noti MC Panky sa ta manda mi remedi família nu ba ta entra nu ba ta entra nu ba ta entra pamodi dja nu sta ku 3 algen dja so txiga 10 algen nu ta kumesa poi família nu entra más algen sem ma ta entra más Nos ba ta xeia, nos ba ta xeia Nos ba ta xeia Vamos xeiá, vamos xeiá esse bonde Nu ba ta bai, nu ba ta bai Leva essa coisa longe
Família, xa nu ba ta kumesa ku kel poku algen ki sta li pamodi e nos e númeru ka ta fai txeu diferénsa non Nos e, nos e kel ki da i a da, nos e sen filtru atê Nton, MC Panky é o ômi du momentu mano Panky. Skese mano skese Panha ki sa ta representa es MCs ben representadas MCs ta namora so na kalada ta pega minina so na kalada Kes otus MCs ma Panki skese mano Panki ben Lisboa representa Cabo Verde proprio bo representa MCs meno mano Panki ta trokola lingua ta trokola lingua.
Na show, na show. Cê entende? MC Punk ten stado ta faze uns cenas ki nu ka sa speraba, mano. Punk, kada dia ki passa, Punk ten stado ta surprendenu ku si manera di sta. Pamodi, sabe kantu ki N odja kel video la, kantu ki algen manda-m kel video la, N ka sa kriditaba. N fla, Pé! Be Punk, ke isu, mano? Poema Fama, ami N ten três mês li, N ka pega ninhan. Watoe ninguém ka pega MC panki sa ta fai filme mesmo sa nkontra kel dia staba num rolê mi ku MC panki ku rapaz watoe e vídeo ka podi mostra watoe e ma MC panki mi na fika atrás di panki un bes ku bai ta abrasa panki ka ta desa ninguém txiga pera panki mano ninguém pa bu odja. Txundi ki fa ki fama é sabi MC Pank sta di parabéns pamodi N kurti kuzé ki MC Pank faze riprizenta Kabu Verdi ba pega branka riprizenta é si propi Pank é si pa pega si kre ten 300 anu pega bu riprizenta Kabu Verdi ben riprizentadu o ku rasta ta riprizenta fla io bandera Kabu Verdi kel li ki é Kabu Verdi bu sta intende. Mas, alén di tudu, MC Punk sta na si momentu, família. Nu ten ki ta ruspeta isu, pamodi fama ta traze isu, ta intende? Pamodi mudjeris gosta di fama. Bo tanbê nu gosta di kel otu kuza tanbê. Nau nu ta fla ken ki ten fama ten fama, nu ta sokotia. É isu mésmu, família. Nton, MC Punk é un jóven ki sa ta meste di vive isu tanbê, ok? MC Punk la Kau Verdi, ok? Di xixi, txuba ta txove. Ora ki diz, na Purtugal mudjer sa ta djuguta-l, na Kabu Verdi miniska sa ta liga-l. Gósi o ki dixi, Ya rianas di Kabu Verdi, nhos pripara pa panki sa ta txiga. Gósi e so MC panki. Rapaz MC, se más un konsedju pa nhos tanbe, ha. Nhos ten ki ta namora na rua tanbe, ha. O ki nhos baixa o nhos ten ki ta na. Nhos ta sai li mano. Nton, nton, nton nhos ten ki ta namora minis tanbe, bu ta ntende? Nhos ten ki ta namora minis pa nhos mostra ma ki MC Panki. MC Panki da órdi di namora oji. N odja ma MC Panki da órdi di namora oji meme. Mano, é Panki ta ta ta ta foda-s.

Mano mano representa mesmo un curti mesmo oja mc pank na kel vibe li é bom mano é bom namora sempre pamodi ken di ka ta namora ta fica estressado ba até nton é merece namora assim pank ya entra ka rapusa pa pank.

El ta txupaba algen pila Gosi algen ki sa txupal pila Ba tu é Oji tene branka sta txupal pila Vida ta da volta bro Ya ya Oji branka txupal É isu mano ba tu é Ba tu é realidade ba tu é MC Punk ki tuda keda ta panka xe di pida ke dinheru ne kekekeke É é si mano bo na vida vez bu ta subi na txupa pilismu
Ba tu é Monti ku Atawelli txi txi subi na txupa pilismu Nton. El misti panci ka fazi diferenti. El é sispidenti. El é sispidenti, é konsigidu undi ki el sta, el sta dentu di Purtugal, undi ki foi se grandi sonhu y dja txiga li, dja sta dja txiga li, dja txiga li. Mano, u ki ntende fla panci, mano, el kontinua ta vivi kel ki el gosta di vivi. Kontinua ta faze múzika pa e mante na hype Kontinua ta faze se sénas ki el ta faze pa e ka liga pa ningen E se namoru sa ta da-l sértu Se fama sa ta da-l sértu Bo ba sa bu sa ta ganha dinheru kon kualker xeti Mano, é bu trabadju, é bu tranpu Mano, nu ka ten nada ki disprezia E sénpri agradese, sénpri di fla Mano da más mural Sénpri apodja pa e txiga na más pesoas I pa e atinji más algen Bo ta é pamodi panka, é jóven ki ben di nada, di zeru Bu ku internet, si bon kualker di nos Mano, bo ta é. Odja ma internet tem puder mano. Oji ntxiga na branku la na uxan bro li na la na u broda purtuges puru bro nha ta oiá video di panki nta ri nfla olha mano conhece o mc panki e fla conhece mano esses dias estava aqui ba tem coisa as tanta. As tanta, as tanta n fla, yo, MC Panky. As tanta n fla, ma infim sa fala ku MC Panky, fla, ya, ya, mi konhisi MC Panky, bo ita i? Odja ti undi ki MC Panky sa ta txiga, undi ki es ten star ta txiga ku se senas, bo ata oe. Ka bês na Kabo Verde nu ka ta valoriza isu, mas é txeu inportanti, mano. Mano sa ta faze se senas, ten star ta inpakta txeu pesoas i ten star ta txiga na txeu pesoas, mano. Kela ki é inportanti, bu ta intende? Valoriza Kel ki nos mano. Se era na Brasil tudo alguém sa ta apoiá bel mas se os de sa sa rico ma como na Cabo Verde pessoas ta preferi fazi troça di bo ki apoiá realmente. Mai mi si pague namora bem namorado é si propi namora pa mostra é mi si pague ta linga eh ta tra lingua fora é mi si pague sa mo fora pega branca mo fora tamanho GG é si propi panque panque gosi li. é dukumentu purtuges ki pan ki meste nton pan ki meste dukumentu purtuges pe jirra mundu nton é meste pan ki po preta na korti pa tras pan branka po pa frenti ta na morta ta kekeke po pan ki meste gosta li tuga meste dukumentu purtuges iiiisu nha mame ta meste nha ki ta meste bai preta é ka pa bo nada mi gosta nha preta si. Mame, si N atxa branka, i da-m tudu pagu tanbe, i N bai. Tanbe si N atxa prétu, i da-m tudu pagu, i N bai. Bu sta ntende sénas? E kel-la, nha mano, bu sta ntende un kuza? E kuzas é pa nu roda, pa nu kurti, pa nu konxe i pa nu faze sénas kontise. Bu ata oiba un kuza? Mano, é isu, mano. Nton, MC Punk sta di parabéns, MC Punk ten stadu ta faze bons trabadju, ten stadu ta faze bons sénas y kel múzika ku MC Pregu Pregu ten stadu ta ser ben asetadu pa tudu párti undi ki MC Punk bai y múzika ten stadu ta bate pa tudu ladu. É isu, mano, é mutu inportanti. Bo odja un jóven ta sai di Kabu Verde ku puder di internet, mano, Ami é prova vivo disso e mano bo ki ta inspira pa faze cenas tipo isso mano continua move on sa intende cenas ka ta ben facil mano believe in yourself mano ba ta oia acredita na bo sempre mano ka acredita na kilo ki pessoas ta papia mano si panki acreditava na pessoas ki ta criticaba ti mi criticale mi ka ta fla ma critica panki ami ta fla critica si ma ami ta critica cenas pa muda ba ta oia como mi ta criticado pa muda. Nton, si MC Panks ta faze un kuza ta viraliza na neti, pamodi gajo ten puder di faze sénas grandi. Ote, si bo ten kapasidadi di viraliza un vídiu na neti, bo ten kapasidadi di faze otu séna. Si Panks sta ku algen sértu, ku algen ki sabe ki konxe mésmu internet, ki konxe mídia sosial, gajo ta ganha monti dinheru mésmu rialmenti ku sénas ki el ta pâpia, spontaneidadi ki el ten. i é isu man odja mi si pangi ta ser filís pungu tanbe kre ser filís nhos tanbe ki sa ta odja kel video li tanbe nka ten serteza ma nhos kre ser filís man nos tudu nu kre ser filís nos tudu nu kre atxa algen ki gosta di nos i nos tudu nu kre namora pa algen odja pa tranu fotu tudu algen ka kre namora pa namora sin nho ta dexa panki namora se namora salamita o ka salamita o salami kiki ki bo é pa e namora sin mi tu fla ma ta namora ma e ka namora ningen.

Pregu pregu ben Lisboa ka na mora na pul ke na mora na mora serteza pa pregu é brabu na minis watu é ken ki na mora ki bai interneti dos dun bes é misi panki watu é e na mora pa konta pregu e na mora pa konta tranka fulha e na mora pa konta rapaz ma po rapaz ben ka na mora e ben e txi ke na mora nton e kusa ki panki faze omenajen a rapaz Tika Panki ten medo di sta briga zo. Panki faze omenajen a rapaz mi ki fla nhos kela ki ntende fla Panki bo faze omenajen a tranka fula ku pregu pregu bus tropa bus ntende reprizenta rapaz po rapaz ben ka pega si ka faz si nton Panki ben namora pa konta di rapaz isu isu isu mesmo e ruspeta amizadi. Isu memu Panki Isu memu Panki Na mora pa konta bus amigus Mano kela ki amizadi propi mano Kela ki amizadi ma akridita mano Akridita bu amigu ta viaja ta ben faz show Ta na mora pa bu konta Ta fla ê mano nha nha nha representau Kel ki ben bu ka fazi nhos ta fazi Mano nhos ta kuradu ku MC Panki be MC Panki já já li Sa mata sonbra rapaz Pamodi MC Panki sta kriativu. Kada dia ki pasa e sa pega kada dia mas un e mi sipani ki dja e isu mano e isu mano e purvê e isu mano oi un kuza mano ten un kuza ki kabuverdianu e mi tanbe mi e kabuverdianu n ka sabe generaliza watoe bagul e modi mano nos kabuverde nu ka ta ruspeta algen kandu sta na sarjeta mano watoe o ki nu sta sarjeta e poku algen ki ta ponu mo watoe i e mi si Panky gosi si momento pessoas tem stado ta apoial mas pamodi tem stado ta dal mas respeito pessoas ta apoia mas ultimos tempos so papia na Panky cenas ta viraliza pamodi mano e konsigi kil ki monte jovens caboverdiano ka konsigi mano bem Europa pamodi pamodi internet mano pamodi musica mano ki ta bem fazi kila e ka tcheu mano e pouco por cento até Nton, é kel-la ki povu sta ta pasa-l más kredibilidadi. Kabuverdianu ta da-l kredibilidadi óras ki nu alkansa un obijetivu na vida ô ki nu konsigi algu ki monti jóven pensaba ka ta konsigi. Má na poku jóvens artista ki é bon, konxe más di ki punk na múzika, sabe más ki punk, ta kanta más ki punk. Un di kes ben, nunkau, sa la si vi. Nton, MC Punk ben ku múzika, ben pa faze xou. i sa ta namora purtugesas bo atoia é isu mano é isu ki nos ka ta kre apoia é pa nu apoia kel ki é di nos ka nu dexa ti ki nu txiga la na topu pa ben apoianu no mano pamodi la na topu aveke nu sta dja nu ka prsisa di apoio oa krê nu ten ki ta apoia desdi gosi mano apoia partilha desdi gosi mano. Êê ka ben da stilu mô ta kekeke nau Mano fazi gosi antis seja tardi mano Pamodi manhan é tardi N ka meste di bu apoiu Atu é apoiau enkuantu N sa ta pirsisa MC Panchi gosi li ka pirsisa di kuza Gosi é ranga se pikena purtugeza Y es ta trazi dukumentu sin Panchi ganha dukumentu Bai Kabu Verdi bu bai bu pega kes rianas di Kabu Verdi ki ta da pa riana Y é ka riana kuza ninhun Pega bu sakotia Bu torna ben pa li bu pega otu sakotia. E si guarda dinheru pamó si dinheru kaba tanbê abo djo bai pamodi na kau verdi si ka ten dinheru abo djo bai e pe sula mo seba ki foi spertu sula rapaz si fika riku gosi ta banda rapa boka e si É assim nha mano MC Punk tem aquele potencial Não tá acredita me tá conseguir mais mano Tá entende? Pamodi MC Punk Sta conhecido txeu pa público português mano Txeu mesmo mano MC Punk sta conhecido mesmo txeu pa português mano Acredita kuse ki N sa ta fla-u mano Sta conhecido mesmo pa português mano É acredita Bu sabe mano Bom, fala ku brother português Te hidrata bexu pamodi pa minis tanbe bo te pamodi mc panki es dias n ten ki ta anda so ku mc panki pa n podi panha pa n podi xupa pila tanbe pamo panki bo gosi xupa pila so bo tanbe no ah bo gosi tanbe nu ten ki ta xupa pila tanbe pa nu podi roda bo ka se kual é. É sim mano. Ô Panky sa namora dôs, Pungu três mês ka namora ninhun. Panky, Panky ki sa manda, Panky ki sa manda. Gosi li MCs di Cabo Verde, principal MC Panky. Sô pa tira esa ne ropa. El ki sa ta faladu del, el ki sa ta da más mídia. Sô ba Cabo Verde, yeah nha mano. Toma putensia. Pamodi gosi li. Kantu oras dja ta la mano? 5 y meia.
Mano tem ki ta baza ya mano. Tem ki ta busca Ini la jordi la escola. Yo! Fika li, mano. Fika li, nda bai nda papi, nda bai nda papi ti riba la ya.

Mano bagulho é louco, gosi mos ta faze um live na carro. Monta quem tá sabe se um gajo tá drive dentro de Rizoropa. Mas nós drive aqui, meu irmão. Nós drive aqui, meu irmão. Ansa li amadora capital di Pereira Io podi baza si n ta sai bu Família sa un matxuba Família, kel Nzapa MC Panki Pa nu da nos rolê bo atu ê MC Panki, omi di momentu El ki sa ta manda família Nhos akridita ma MC Panki Ki sa ta manda na momentu ma Gajus sa ta namora

Ta namora dos dos família é isso mano Hoje nu sta na via dentro ku nha people Família mete ma like nesse vídeo pamo ney ser ícone watu é Primeiro vídeo ki n'sa ta faze dentro carro ka dentro carro ki n'sa ta faze ta conduzi pa nhos nu sta fala di MC Punk ki ten stado ta ten um reputação mesmo positivamente bom e bu acredita mano MC Punk ten stado ta faze um cena fixe. Sena fixi, fixi, fixi mesmo E mano, nhos apoia kel ki di nos, nhos apoia putz Nhos apoia nos kultura mano Sa intende? Pa nu faze nos kria, nu nu kria tanbe txeu mano Pa nu avansa, pa nu alkansa mano E ka sa ora ki nu ten polémika pa nhos ben, pa nhos ben xera Pa nhos ben kekeke mano Nu apoia kel ki di nos ba te Nu apoia juventude, a masa ba te. Nu apoia punk, nu apoia punk, nu apoia tudu Nu apoia tudu rapaz ki ta sunha altu ma mi ta kridita ma nos tudu ten putensial di ser algen na vida bu ta ntende E basta foku ma mi sta li fudidu ma N sta ta trabadja tudu dia pa N pa N txiga na un pontu ki N ta fla pô ma oji dja N sta fixe, N sta stabil N bisti na mulekus ki ta ben bo até.

E foi pega boa toi E foi pega mano nho representa mano Representa mundo ki nho sta bro Nós é the best mano MC Pandy kiss da mana MC Pandy kiss da mana Dja representa mera paz MC Pandy gosi di sa manna memu el pamodi el faze omenajen a pregu pregu omenajen a tranka fulha omenajen a mc distranka omenajen mc kondizê nton kes minis ki mc panki ta sarta na mora na festa li mc panki sa ta faze omenajen a mcs pamodi mcs ten stadu ka ta namora minis na kalada rapaz ta namora so na kalada so ki mc panki ta namora mesmo o vivo mesmo na live algum transe duas hora ali ma te presta então galta sa ta representa mesmo ba to é isso mano representa aquele que é de nós ta representa bagulho mano não é preta chega na missa banho preta tá pipoca aquela que sabe ganuda próprio aquela que tinha gana namorava Kela ka sa ta ten nada. El ku Branka ku Rana briga. Matou el. Ku Rana briga ma dje. Mata el ku si. Isso é complicado, meu. Bate o bagulho é molho. Deixa punk vive. É isso, família. Deus vaza like, Deus vaza like, Deus vaza like para morrer. Kel é hit mano, kel é hit mano Kel vídiu li é vídiu pa ser rikordadu pa sénpri mano Ba toi Ba ben pasa ta faze más live ti pur isu Más live ta konduzi ba toi. Má mi mi ka mutu bon na kunduzi, má ta da pa pasa ja. Nos ki kunduzi na praia, nos ta kunduzi na tudu matu, família. Família, nhos bai, nhos partilha, nhos partilha, nhos partilha mesmu k'é live. pa djuda ten mc panki pa txiga na tudu rapaz mcs pamodi kel vídiu li é mutu inportanti pamodi mc panki faze omenaji pa rapaz kel sta arta na mora na públiku memu ba toia kel é so panki ki ta faze isu ma kel é so panki mi kel na mora ki panki dela mi ta sabe undi ki panki prende propi nha mano foda-s panki ta na mora memu meu. Ta namora, ta mata, mata Sa ta dja kuza Ba te sena ze modi Baza meu, baza meu, baza meu Ten pressa meu Gajo ka ta baza meu É kes rapaz kondutor di li memu. Bas é memu mano. MC Panki na via. Bato é good. MC Panki é o majê mano. É o gajo do momento mano. Tás a ver? Esse gajo tá aqui. O português dele tá apanhar muito bem. Tá a cuiar muito bem. Tás a ver?

Nhos txê kel vídiu li, N Panki sta di parabéns i el namora dôs di un bês i Panki ta konselha-u na prósimu vídiu. Ata djuntu ku strada li. Fogo. Bu gosta di bu kabésa ok. Nton, MC Panki bate rekórdi mano. Sa ta bate rekórdi. Onti N ka sabe si MC Panki ka leba tudu nos pa kaza pa txil. Bu atuei sénas. É isu ma. MC Panky se star ta representa bagulho mesmo ma. Ambiente pega ba te. Rápido mesmo.

Mano nos é si mon, mano nos ki era ta nos ki ta drive na praia nu ta drive li ku txuba ku sol na tudu momentu Mas juru man ka kre termina kel live la man Tem ki termina agora Mas claro Para de ser assim Ya família Live ta fika pa li Obrigado nha suporta Nha da kel like máximo ki nhos puder Nu sta djuntu nu ta fazi live otu proxima bes nhos ba da kel parabens pa big pa prank ki prank sa ta manda ok fui.